Chawte ka nei kham hnu chuan kawng ruk atangin tlangkhang lam panin kan chhuak ta a. Ni thum lai kan kal hnu chuan Borai khua kan lut ta hlawl a. Liana chu a thlenna ngaiah a thleng a, Parema S Battalion lama a insawn tak thu te a lo sawi vek a, Parema hual nula chuan a ngaih hmel hle mai. Borai khuaah chuan ni thum ngawt kan cham a, Serthlum hmunah indo nun chan zirin pawl kan insiam a, serthlum rat tlaiin kan invawm puak pawp pawp mai a, a hlimawm ang reng khawp mai. Hetia kan cham chhung hian mi pahnih Pu Siama leh tunge ka hre chhuak zo ta lo va, India sipai kem kan beih tur en thla turin tuikuk anga inthuamin hngathu leh dangpui thute bomb rangah an phur a, sipai kem chu ngun takin an han chian a, a mual leh ram awm dan te, an kem awm dan te, quarter awmna zone te, WT an dahna in bakah an barrick awm dan te nen a lem an rawn ziak thlap a, A lem an ziah ang ang chu kan hotute chuan min hrilh fiahin kan chiang hlawm hle a. An kem huala trench an laihna lai zawng zawng te pawh an ziak kim vek a. Chutiang vel zir chuan ni khat dang kan han cham leh ta phawt a. Ral bei tura kan kal chhuah hma hian Borai bialtu Pastor Lawmthanga Farkawn khawchhuak chuan tihdan phungpa ngai pawh ni hauh lovin Kan pual lio liopa inkhawm buatsahin Sacrament a buatsaih a. Sacrament te kan ei zawh hnu chuan Pathian thu sarmon ropui tak kan ngaithla chhunzawm a. Ni sawm paruk thla sawm pakhat, sangkhat zakua sawmruk pasarih zing khua a lo var a. A hmaa damlohna nei pawh ni si lo. Zing ka tho chu ka khua a lo sikin ka lu a lo rit bur mai a. He mili hi India sipai kem bei tura kan chhuahni tur a ni si a, medical in charge hnenah chuan ka va kal a, APC na chhawkna ka va dil a. Kan medical in charge chuan, I khua a si ka ni lo maw, lo kal hnai teh, i mitmeng pawh a dik lo reng reng, i pang ka lo dek teh ang a ti ta mai a. Heta kan medical in charge hi Pu Zokaya Thenzawl khua a ni a, ka hlauhthawn ang a thleng teuh kher mai. Engti kawng pawhin inkahna a tel lo nih chu ka tum bo lo. Ka lu a na fek fek satliah mai a ni. APC chu min pe mai rawh tiin hnaih pawh ka hnaih duh lova, ka pang lo khawihna se la chuan inkahna a ka tel a phal dawn der si lova. APC chu min pe ta nge nge a, mum thum ngawt ka hnawm a, chawi kham chuan kan Commanding Officer Pu Haleluya ho chuan ral bei turin Zawlpui lam panin kan chhuak ta a, kan Company Commander chu Captain Thanchungnunga a ni a, kan CSM chu Sanghnuna a ni thung. Nilengin kan kal a, Ka khawsik pawh ka pal dam ve ta mai a, Lungthir ek khuaa kan riak a, ni sawm pasarih, thla sawm pakhat, sangkhat zakua sawmruk pasarih chuan kan beih tur Vanghmun India sipai PAC camp pan chuan kan chhuak chho ta a. Kan chhuah hma hian kan CEO Pu Haleluia chuan zanriah min lo buatsaih sak turin tualchhung puipa te chu a chah lawk vek bawk a, Vang hmuna PSCKM ah hian company khat mi za chuang zet an awm a, kan beih dawn lai hian platoon hnih chu patrolling in zanriak in an lo chhuak hman hlauh a, platoon khat chauh in kem an nghak a. Captain Thanchungnunga ho chuan firing order petu tur kan ni a, LMG ka keng a, a kap hmasa ber tura ruat ka ni nghe nghe a, a hmasa berah ka kan kal a, a hma a enthlatu a kan hman, Pu Siama chuan min hruai a, vang hmun thlen hma a tui awmna hnuhnung ber kan thlen chuan Pu Siama chuan, Hei bak chu kawng lakah tui a awm tawh dawn lova, tui in duh chuan in a tha ang tiin U Thana chu a hrilh a. Kapten Thanchungnunga chuan message a thawn ta a, Message kan inthawn dan hi inhrilhruk a ni mai a, helaia ri hiau hiau hi tui a ni a, hei bak tui a awm tawh dawn lo, rawn in theuh rawh u tiin a thawn ta a. Tawng rik ngam a ni tawh lova, bank bulah kan inhrilh chhawng zel a. Kan Sio Pu Haleluia hnen a zu thlen chuan, Helai a ri hiau hiau hi tui a ni a, tuma'n hlau suh u tiin a lo hre ta daih mai a. Pu Haleluia thin a rim ta em em mai a, tuin nge tui hlau ngai ui a seh em ni kan nih? Tunge a rawn thawntu tiin a rawn chho ta thial thial mai a. U Thana chu rawn hauh a tum a, Mahse, an in message a thawn dan a han sawi a, message kal sual lek chu a lo ni a, ral tit tawhnak laiin kan han nui leh rih a. Kan kal leh ta a, sipai kem kan hnaih ta hle tihah chuan kan chawl ta a. Pu Haleluia chu a rawn kal a, Pu Siama chuan khi lai mai khi kem chu a ni tawh a, Pu Thana Pawl te hi ka hruai anga Tun atanga minute sawmhnih velah in rawn kal ve dawn nia tiin a lo hrilh a. Captain Than Chung Nung ho section khat chuan Pu Siama chu kan zui a, Kem hnuai vawk kawng hlui chu zawhin ngaw hnuaiah kan vak lut tan ta a. Kan hmanhmawh si, thawm dim a ngai bawk si, LMG kg saw panga leh magzine khat tana silai muthun sa paruk bakah a muhlang za thum zet ka la ak bawk a. hahthlak duh tak a ni. Minute sawmhnih velah chuan kem chhak thingpui huan atang chuan kan hnaihtla ta hriau hriau a, heta tang hian min hruaitu Pu Siama chuan vang hmun khawchhung lam min pansan ta a, kan hnaihtla zela kem pawh a lang chiang ta hle mai. Chhuah lam atanga kan thiante sipai ho trench-a an vak lut tuam tuam pawh kan zuk hmu reng a, Khawthlang lam erawh chu an tlan chhiat nan kan zuah awl a, khawlai nilumah chuan mi pali hian cut an lo deng a, sipai pakhat Sajai ni awm tak hi rifle kawi deuh a pu chungin Roksai puar lung ak chung hian khawlaiah chuan a vei trauh trauh a, an hotu ni awm tak pakhat hian a veng bawk a. Kan han thlir a, Pu Siama ten sipai kem lem mepa an zia ang chiah chiah kha a lo ni a, sipai ho lah chu an ral muang hle a ni tih a hriat mai a, duty awm hmel pawh kan hmu lo, chu tak chu keini tan chuan duhthusam a ni lawi si a. Thingpui huana Pang Kung Lianpui Phena chuan Captain Thanchungnunga nen chuan kan vak lut phei a, kan thian dang te pawhin phen tur an zawng nghal vat hlawm a. U Thana hnenah chuan, Quarter guard nge ka kah dawn WT in khu? tiin ka zawt a. U Thana chuan WT khu tih chhiat hmasak a ngai. Chuti lo chu kan hneh lo palhin Reinforcement an chah thleng thuai thei dawn a, kap nghal rawh le a ti zui zat a. Hetih hun lai hi chawhnulam dar khat leh a chanve vel a ni. Ka lmg chu rik hlau takin ka kau a, ka hmet per ta nghal a, mahse a tlawlh ta hlauh mai a. Ka kau leh a, ka phuh thla ta cher cher mai a. Mu sawm panga pawh ka kah chhuah hmain U Thana chuan, Charge nghal ang aw tih pahin charge whistle a ham nghal a. A Brita tlir zawih zawih chung chuan Camp chhung fai chinah a tlan lut nghal a, ka LMG ka khai lawk a, a hnungah chuan ka zui ve ta a. Barrick chhung atang chuan vai sipai pakhat hi rifle kengin trench lam pan chuan a tlan thla a, a awm tumna trench ah chuan kan hrian te hlir a zuk hmu ta si a, an nin kap duh lovin an lo eu zui a, mang ang hmel zetin kan awmna lam panin a rawn tlan chho leh a. min rawn hmu min rawn hmu leh ta si a, a tih ngaihna hre lo mang ang chuan a rifle ken lai chu a paih lawk a, tlak lam panin a tlan liam ta nal nal a. Hmun tin atang chuan silai chi hrang hrang a puak ri tuk tuk a, mahse rei a puak lo. Camp chhunga kan tlan luh pah chuan rawl tawpa ringa au chungin kan charge ta hem hem mai a, In ral palh a hlawm tawh avangin tu mahin silai kan hmet puak duh tawh lo va. Ka nau Lalchhana sai lo chuan khawthlang lama vai sipai tlanliam tur chu hmawng kung beh chhan hian a lo kap thuai thuai a. U Ring khu an tlan chhia nia tiin a rifle chu vawikhat a han hmet puak leh a. Khutia kut lukhuma tlan chhe tawh an kap zui ngai lo. Kap tawh suh, silai kenga tlanchhia i hmuh erawh chuan hlah hauh lo turin kap la, a silai laksak nghal ang che ka tih hnu chuan U Than chung nunga Captain huaisen zet mai hnung zui chuan quarter guard bul trenchah chuan ka zuang lut ve ta nghal a. Captain Lalthana leh Sanghnuna leh LL-a nen trench lian zet maiah chuan kan tawm a. Quarter guard chhungah chuan pakhat hian a la rawn hmet puak ve reng mai a, ka LMG chuan ka han tlir a, magazine khat ka hmang zo a, a reh ta vang vang a. Ral hmaa zâwna chhe te pawh nei lo, Captain Lalthana Sailo chu trench atang chuan zuang chhuakin quarter guard chhungah chuan a zuang lut nghal a, mahse a chhunga Tompa chuan a lo kap thuai a, a kap fu lo hlo a. kawngkhar biang a kap hek hlawk a, rang takin a rawn zuang chhuak leh a. Helai zawnah hian a bawk kah rawh nang a ti a, kan han kah rawn leh a, a chhunga tawmpa huaisen zet mai chu a tawm ngam ta bik lo a niang. A rifle hmet puak chungin a rawn tlan chhuak ta thut mai a. Mahse a silai chu kan lam tin lovin a hma lam tin chunga hmet puak a nih avangin pawi phei chu a khawih chuang lo. A rifle chu a kau leh a, kan piah lawka trench lam pan chuan a tlan pah zel a, kan silai kan her rem hman si lo. Trench chhunga a zuan luh hma chuan Sanghnuna chuan a pistol in a ke ah a va kap a, tluk pah a kan lam hawia silai tin a tum leh lai tak chuan an va nang ching a, a silai chu an pet len sak lawp a, Sanghnuna bawk chuan a chal darah tak chuk tawh in a kap hlum ta a, A silai pawh chu sang hnuna bawk chuan a la a. Keini ho pawh chu rang takin quarter guard chhungah chuan kan zuang lut nghal a. Silai chu a lo in tung tlar thut mai a. A bulah chuan U Thana chu a lo ding a. U Than chungnunga chuan rifle pakhat hi a la a. Min rawn pe a. Kha, tikhan silai i man a ni mai, a ti zui a. Rifle ak chung chuan ka chhuak a, barrick pakhat kawngkhar chu ka tlawh hawng rawk a, LMG kau sa chuan a chhung chu ka han tin kual nghal a. Khum hnuaiah chuan hliam pakhat hian Babu, maap ka raw tiin hlau em em hian min lo en a, a hliam chu ka zuk en sak a, a ril tla pur chu a kut khing hnih hian a lo hup a, Pawn lam chu ka va en a, ram nel a ka va hmu a, nel sabawng lo kal teh tiin ka va au a, a ni hi chu a hming pangai pawhin kan kau ngai lo va, ram nela chu a rawn lut a, he vaipa hi khumah hian rumin rawn zawn chhoh pui teh ka lo ti a, a ni chuan khawi keiman kan kap hlum ange a rawn ti lut a, engmah a tih theih tawh loh hi, a ke lamah khan tang rawh khumah hian i mut ang ka ti a, kan zawn kai ta a, kan mut hnu chuan a hliam chu ka han en sak a, a ril te chu a chhum nuai mai a, ka hnawh luh sak tawp tawp a, puanin ka khuh a, Ramnela nen chuan kan in zui chhuak ta a, kan hlawhtling bawk a, nuam kan ti ngei mai, LMG pahnih leh pistol pakhat leh very light pistol pakhat bakah Rifle sawmhnih leh panga kan man a, silai mu thahnem tak kan man bawk a, thi leh hliam awm miah lova chuti zat zat ralthuam kan man chu kan lawm dan chu sang tak a ni. Sipai reison buaipui tawk an lo awm bawk, Lalfaka niin ka hre ta. Bawng hnute powder a hmu fuh a, a ka khat hung in a bar a, a thaw thei ta lo, a hnar atangin a rawn khu chhuak luih mai a, Tlema tlema a thi hman tep a ni. Thenkhatin chini an lo bar hawng hawng bawk a, vaiho puri kan lo hmu fu a, mahni biang pawng thiante rawn kal emaw tih tur khawpa pawng zawr zawr a thial tun tun tawk an awm bawk. Ei tur tha hmu ngai lo kan ni bawk a, bawnghnute powder lo bar hawng hawng pawh ni ila a mawh lo ve. Thenkhat, Dûtbur hnih ka hîp zo tawh lo ti lawng lawng tawk an awm bawk. Chutia mahni buai buaia kan buai nuai nuai lai chuan Rifle a puak ta ṭhuai mai a. Ri lo chhuahna lam hawi chuan silai kan tin nghal ṭhawt hlawm a. Nichina vai sipai hliam khuma kan zawn kaina barrick chhung aṭang chuan Dithuama kan section commander chu nui vur vur chung hian a rawn chhuak a, a dam zo dawn chuang si lova rei deuhna a tawrh ai chuan tiin helama hliampa kha ka rawn kap hlum ta mai a rawn ti chhuak a. A ziak en chuang lem hlei lovin thenkhat chuan eng ṭin ṭin emaw hi saṭin angah ngaiin an rawk saiah chuan an beng khat ṭun hlawm a, an thawmhnaw ṭha kan hmuh ang ang pawh kan la fai vek a. Chu mi hnu chuan huisil a ri thawt thawt a, Game hi hal rawh u le, tih ri in a zui nghal a. Game kan hal hnu chuan lungthir ek panin kan kal chhuak ta a. Kan CEO chuan vaiho WT chu ken a rawt ta mauh mai a, a lian si, buh buh deng khawl tiah teh meuh hi a ni a, kan han zawn chhuak ve ngial a, mahse thui kan zawn hmain khamah kan lum ta daih a. November ni sawm pasarih sangkhat zakua sawm ruk pasarih chuan Zampui Manga Battalion chuan mahni pual ngatin India sipai camp Zampui Manga lo chen tawhna Tlangdung vang hmun khuaah ngei a vawikhatna atan kan la ta a nih chu. Lungthir ek kan thleng thla a, kan ei tur an lo peih fel vek tawh a. Ka nau Lalchhuana Sailo chu ka bulah ka awm tir chawt a, Inkahna ah vawikhat i telna a ni a, i hlawhtling nghal a a nuam i tih zawng a ni em? tiin ka zawt a. Ani chuan, Nuam ka ti tak tak a ni, tiin min chhang a. Nakin zela i fimkhur nan khatiang reng kha a ni dawn lo va, eng lai mahin fimkhurna thlah suang che, tiin ka zilh nual a. Chhuana hian Z Battalion a rawn zawm tirh atangin midang hnena a awm ka phal lo va. Chutih lai chuan section hnih IC ka ni a, ka section a awm turin ka lo pawt hrang nghal a, kan hotute ka dil bawk a, chuvang chuan section khatah kan awm ta ngar ngar a ni. Hmanhmawh takin chaw kan ei a, kan thiante chuan an ṭin ah chu an hawng hlawm a, Satrin aw zawng a lo ni si lo Mula ṭin hlir a lo ni a, an han ei a a lo tui lem lo hle a niang, an paih rang hlawm kher mai. Tel hmui tawk a kan leh lo phei chuan a lawnga ei chi pawh a lo ni meuh lo va. Chaw kan ei kham chuan chawl khawmuang lovin vai sipai reinforcement rawn thlen hma a, a hla thei ang ber thlen hman tumin chhun zan zawmin kan kal ta char char a. Ni sawm pariat, thla sawm pakhat, sang khat zakua sawmruk pasarih khawvar rualin Borai khua kan lut a. Hmun danga kal peng lovin biak in chhungah kan lut vek a, kan ral thuam lak zawng zawng chu pulpit hma lam tualah kan tlar thut mai a. Kan kal dawn a, kan puala sacrament min buatsaihtu Pastor Lawmthanga bawk khan Pathian hnenah min hlansak leh ta a, chumi hnu chuan lawmthusawi tawngtai rualna kan nei a, Pastor chuan malsawmna in min ṭin ta a ni.